Barselona öz öýünde ýeňildi. Habib karýerasyny ýapandygyny aýtdy. Ronaldo Habibe ýüzlendi we başga maglumatlar. Hemmäňize essalawmalikim diýmek bilen, Ofsaýd tema kanaly öz işine başlady. Täzelikler köp, ýöne ýatladyp geçmek meniň wezipäm. Kanalymyza agza bolup, bu wideo laýk basyp, kanalymyzyň ösmegine goşant goşmagyňyzy isleýäs. Onda näme, biz başladyk. Ýigrimi dördünji oktýabrda Barselona Kamp Nouda Real Madridi kabul etdi. Oýun ilkibaşda çekeleşikli başlady. Eýýäm oýnuň bäşinji minudynda Benzemanyň anyk pasy arkaly Federiko Walwerte Real Madridi hasapda öňe alyp çykmagy başardy. Ýöne Real Madridiň bu baýramy uzaga çekmänkä, oýnuň sekizinji minudynda Barselonanyň iň ýaş oýunçylarynyň biri Ansu Fati hasaby deňledi. Şeýdip, toparlar oýnuň birinji ýarymyny deňme-deňlikde tamamladylar. Oýnuň ikinji ýarymynyň birinji bölegini bolsa Barselonanyň oýunçylary Real Madridiň oýunçylaryndan has-da aktiw başladylar. Ýöne oýnuň altmyş üçünji minudyna gelip, jerime meýdançasynyň içinde Serhio Ramosa garşy oýnuň düzgüniniň bozulmagy sebäpli, Oýnuň baş emini Barselonanyň derwezesine on bir metrlik jerime urgusyny belledi. On bir metrlik jerimäni Real Madridiň kapitany Serhio Ramos anyk ýerine ýetirdi we Real Madridi ýene-de iki bir hasabynda öňe alyp çykdy. Barselonanyň oýunçylary hasaby deňlemäne näçe çydalaşsalar-da bolmady. Oýna nokat goýan goly bolsa togsanynjy minutda horwatiýaly ýarymgoragçy Luka Modriç öz adyna ýazdyrdy. Şunluk bilen, El Klassikolaryň köpüsinde üstünligi özüne ýylgyrdýan Zinedin Zidan ýene-de ýeňiş gazandy. Bu oýundan soň Real Madrid geçiren alty oýunda on üç oçko bilen häzirlikçe birinji ýerde, Barselona bolsa geçiren bäş oýunda dokuz oçko bilen on ikinji ýerde barýar. Bu oýundan soň Zinedin Zidan ýene-de Real Madridiň tälimçisi wezipesinde galar diýip umyt edýäris. Siz nähili pikir edýäňiz? Kommentariýalarda ýazyp geçiň! Bu gezek öz depderimize üýtgeşiklik girizip, UFC barada aýdyp geçeris. Hemmämiziň bilşimiz ýaly, ýigrimi dördünji oktýabrda ýene-de bir taryhy waka, ýagny UFC Two Hundred Fifty Four bolup geçdi. UFC-de hemmäniň ünsüni çeken uruşlaryň biri Habib Nurmagomedow bilen Jastin Geýji uruşdylar. Uruş diýseň çekeleşikli boldy. Habib ikinji raundda wagtyndan öň ýeňiş gazandy. We ol uruşdan soň öz göz ýaşlaryny saklap bilmedi we ol uruşdan soň şeýle diýdi, Ilki bilen Alhamdulillah, sag bolsun hemmä, meniň toparymdaky oglanlara, treýnerime. Men size bir zat aýtmak isleýän, bu meniň karýeramdaky iň soňky urşumdyr. Men kakamsyz indi urşa gatnaşmagy islämok. Bu meniň birinji urşum kakam bilen bolan wakadan soň. Haçanda maňa UFC jaň edip Jestin barada aýdanda, men öz ejem bilen gürleşdim. Ol üç günläp hiç zat aýtmady. Ol islemedi meniň kakamsyz urşa gatnaşmagymy we men oňa söz berdim. Bu meniň soňky urşum bolar diýip. Eger men söz berdimmi? Men borçly sözümde durmana. Birje zat galdy. Men UFC-den isleýän olar meni Panfa Poundda birinji ýere goýsunlar. Sebäbi men oňa mynasyp. Men ýeňip bolmajak ýeňil agram boýunça, ýigrimi dokuza nol professional karerada. Men oýlaýan men bulary gazandym. Ýene-de bir gezek hemmä sagbolsun aýtmak isleýän, diýdi Habib Nurmagomedow. Habib bilen Gejiniň urşundan soňra Kriştian Ronaldo öz Instagram sahypasynda Habibi gutlap şeýle sözler ýazdy, Gutlaýan bro! Seniň kakaň seniň bilen buýsanýardy! We mundan başga Habib öz Instagram sahypasyna kakasy bilen düşen suratyny ýerleşdirip, şeýle sözler ýazdy, Haçanda Gudratygüýçli seniň ýanyňda bolanda seni hiç zat döwüp bilmez, düýbünden hiç zat. Kaka, sag bol ähli öwreden zatlaryň üçin, Allajan saňa jennetden ýer bersin diýip ýazdy Habib Nurmugammedow. Häzirlikçe size ýetirmekçi bolan täzeje habarlarymyz şulardan ybaratdy. Elbetde wideo göwnüňize ýarandyr diýip umyt edýän. Şeýle bolsa laýk basmagy, Unutmaň, ýene-de siz bilen saglykda görüşýänçäk!